Nekk akked twacult-iw neqsed s lferḥ meqqren i wakken ad nemlil u ad nesmekti amulli n yiwen wergaz. Argaz-agi yesɛa ccan, yeǧǧa-d later meqqren deg umezruy n talsa. Ur d-yewwi ara yid-s taɛeṣṣabt neɣ ur yezdiɣ ara lebṛuj ɛlayen, lameɛna yettusemma agellid igelliden. Ur yexdim ara kra isafaren neɣ ur yexdim kra n ddwawi Lameɛna yettusemma ameǧǧay neɣ i wumi neqqar ṭṭbib. Ur yesɛi ara aklan, ur d-yewwi ara yid-s iserdasen neɣ iɛsekriwen, lameɛna yesɛa tazmert meqqren, igelliden merra ttergigin deg-s. Ur yexdim ara kra n ṭṭrad neɣ ur yerfid ara ajenwi. Lameɛna yesseɣleb ddunit s leḥmala-ines meqqren akked uselmed-ines, Yerna yekseb aṭas n wulawen n yemdanen. Ur yenɣi ara tamegreḍt, ur yexdim ara ccer, lameɛna ṣellben-t gar yemcumen. Yerna yemmut u yeḥya-d u ass-a yedder. Wagi d Yasuɛ Lmasiḥ. Wagi d agellid-nneɣ d amsellek-nneɣ. Awal n Sidi Ṛebbi di Icɛaya tesɛa taṣeddart tis xemsa, yeqqar-d, Iluleɣ-d weqcic, Lḥekma-s ad tili ɣef tuyat-is, ad ittusemma am Ḍebra Lɛali, Illu anezmar, Ababat n dayem, Bab n lehna. Qqimet-d yid-neɣ ad teslem i yiwen n ccna ifazen i wumi neqqar Itri iceɛlen.

D asteqsi ifazen a Racid, akka tiririt tella deg wawal n Sidi Rebbi, awal n Rebbi yemmeslay-aɣ-id akka, yerra-d akk i tiririt akka isteqsiyen i nezmer ad nefk, ma yella nwala akka d anwa-t, i tazwara tefkiḍ-d llan sin yeḥricen, tenniḍ-d d anwa-t Yasuɛ Lmasiḥ, i tenniḍ diɣen ɣef wacu i d-yusa. Akka, ilaq ad nẓer d asteqsi-agi amezwaru d anwa-t Yasuɛ Lmasiḥ. Tiririt nezmer ad tt-naf akka aṭas yezmer ad naf deg wawal n Rebbi, mi ad ṭṭfeɣ kan akka deg yiwen uḥric i yellan essentiel akka important deg wawal n Rebbi, deg uḥric amezwaru d Yuḥenna, aḥric amezwaru taṣeddart tis siwet ar tis rbeɛṭac, akka ibder-d wawal n Sidi Rebbi, inak di tazwara yella d awal. Akka, Yasuɛ Lmasiḥ d acu-t? Yella d awal. Inak awal-nni illa akked Yillu. Akka awal n Ṛebbi illa ɣer Sidi Ṛebbi, i tazwara illa akked Ṛebbi. Awal-nni illa d netta i d Ṛebbi. Awal-nni i yellan d Yasuɛ Lmasiḥ d netta i d Ṛebbi. Inak illa i tazwara akked Yillu, akked Sidi Ṛebbi, tazwara illa akked Yillu. Mkul ḥaǧa neɣ ayen akk yellan di ddunit yettwaxleq-d yes-s, mebla yes-s ulac d acu i d-yellan. Inak netta awal-agi i yellan d tudert, tudert-agi d tafat i yimdanen, tafat-agi teḍwa-d akka di tlemmast n ṭṭlam, i ṭṭlam akka ur tt-yeqbil ara, yeɛni Yasuɛ Lmasiḥ d akken neẓra ur t-qbilen ara asmi i d-yusa. Apa yemmeslay-d uwel n Rebbi, inak yusa-d akkagi yiwen uqeddac n Sidi Rebbi, Yeḥya Aɣeṭṭas, inak yusa-d i wakken ad d-icehhed ɣef tafat, ma ayen yesɛan azal d taṣeddart-is rbeɛṭac, Dɣa uqbel telṭac, inak dɣa aḥric wis dɣa taseddart-is tnac, i wid akk i t-iqeblen, i wid yumen yis, ifka-yasen tazemmart i wakken ad uɣalen d arraw n Sidi Rebbi. Iseddart-is telṭac, inak wid-nni i d-ilulen mačči seg idammen neɣ s lebɣi n tgessa neɣ s lebɣi n umdan, meɛna seg Yillu i d-lulen. Iṣeddart is ṛebɛṭac d tagi yesɛan azal, taṣeddart yesɛan azal, yenna-ak awal-nni i yellan d Yasuɛ Lmasiḥ, yenna-ak yuɣal d lǧessa. Yenna-ak awal-nni yuɣal d lǧessa, tezdeɣ gar-aneɣ, teččur akka d leɛnaya d tidet, nwala lɛaḍima-ines, lɛaḍima i d-yusan akka n unemmit i d-yusan sɣur.

Isers-iten di lejnan n Ɛiden, a Sidi Ṛebbi ifka-yasen akka, yenna-yas ad tilim d iqerra, ad tilim ad tessiṭṭarem akka-agi meṛṛa, ama af iɣersiwen n lexla, ad teččem di lfakya n ttjur akk, ttjur akk meṛṛa i d-ixleq Sidi Ṛebbi, yenna-yas meɛna isers dinna yiwet n ttejṛa, yenna-yas n lfakya n cceṛ d lxiṛ, tmussni n lxiṛ akked cceṛ, yenna-yas ur sset ara si lfakya-agi ma ulac ad temmtem, neẓra taqsiḍt d akken Adem d Ḥewwa ččan, Donc azrem yusa-d ɣer Ḥwa ikellex-as. Ḥwa euh, tenna-as i urgaz-is axa teččeḍ, dɣa d acu yeḍran? Nsen taqsiṭ, dɣa addem d Ḥwa ad nven. Et dinna am akken ikcem-iten ddnub. Donc asmi i yekcem ddnub amdan, Sidi Ṛebbi ihegga ttawil si tazwara, iẓra amdan ad yeɣli si tazwara, ɣef ayagi i ihegga Yasuɛ Lmasiḥ ad d-iṣubb, xaṭer acuɣer ma yella yeqqim umdan di ddnub-nni, d lmut i t-ittrajun axaṭer lexlaṣ n ddnub d lmut. I tṣeddart is xmesṭac mara Nuḥ di txelqit aḥriwec s wis tlata, i tṣeddart is xmesṭac, yenna-ak, yenna-yas Sidi Ṛebbi i uzrem-nni, Ad d-serseɣ taɛdawit gar-ak akked tmeṭṭut-agi lakk d dderya-ines, yeɛni dderya ad d-yasen si tmeṭṭut, yeɛni Yasuɛ Lmasiḥ, i d acu s-yenna? Yenna-yas dderya-agi ad d-yasen akka si tmeṭṭut-agi, yeɛni Yasuɛ Lmasiḥ, ad k-temḥeq taqerruyt-inek, i s-yenna i uzrem, yenna-yas ma d keččini a s-tjerḥeḍ agerz-is. D ayen i d-iḍran i Yasuɛ Lmasiḥ ɣef ṣṣalib, d acu yeḍran? Yeɣleb, yesseɣleb ɣef Cciṭan, yesseɣleb, donc yemḥeq-as taqerruyt-is, meɛna yettwajreḥ axaṭer yenɛettab ɣef ṣṣalib. D tagi i d tiririt ɣef yisteqsiyen i d-ifka Racid.

Akka, gar-asent, nezmer ad d-neṭṭem amedya di lɛehd aqdim, akken neẓra uqbel tissin n Yasuɛ Lmasiḥ, yella win mi neqqar lɛehd aqdim, deg wasmi i d-yusa Yasuɛ Lmasiḥ d lɛehd ajdid. Bokk lɛehd aqdim ad d-neṭṭef lanbiya imenza, tiktabin timenza i d-iceyyeɛ neɣ lanbiya i d-iceyyeɛ Sidi Ṛebbi, caren-d neɣ nebban-d d akken ad d-yas Lmasiḥ, d netta i d aneggaru, d netta ara isellken agdud si ddnubat. Mi ara nmuqel akka, nbi Mixa, Mixa, nezmer ad d-nini netta leqrun Gar setta lqurn d sebɛa lqurn, gar eh, uqbel tisin n Yasuɛ, uqbel ad d-yas Yasuɛ lmasiḥ, uqbel sidna Ɛisa lmasiḥ, mixa xemsa taṣeddart tis tnas, tis snat, eh, yenna-d wan Sidi Rebbi dagi nebi mixa icara-d dakken akka di temdint akka yenna-yas eh, kemmini a Beyt Lḥem a ta- a tameẓyant tamecṭuḥt akka di di tmurt n Jahud- n Yahuda deg-m ad d-iffeɣ win i i yellan ad issiṭar akka ɣef Yisṛayil Din-as, in-as, ihder-d dagi Nnbi Mixa, d akken d aqbur, amdan-agi ara d-iffɣen akka di temdint di Bitelḥem, d aqbur, d aqdim, ma zemreɣ ad d-iniɣ, uqbel ad texlaq ddunit. Dagi Nnbi Mixa, setta leqrun, i d ayen yennekmalen akka di Matta, aḥric wis sin, taseddaɣ tis xemsa, tis setta, dagi, in-ak, a Bitelḥem, d la Judée, Atan waci, wayen yura akka, i kemmini a Beytelḥem, tamdint akka n Yahuda, mačči d kemmini akka i d tamdint akka mucaɛen d Yahuda, deg-m ara d-iffeɣ akka win ara yekksen at Isṛayil agdud-iw. Dagi inebba-d, dagi laprufisi-agi teḍra-d, tennekmal akka di lɛahd ajdid. Ma nṛuḥ di Mata diɣen, aḥric wis sin, tasedda tis yiwet, Yenna-k Yasuɛ Lmasiḥ yella a Bitelḥem i tmurt n Lajude, i Lahuda, di lweqt-nni n Hiṛudus, usan-d akka Imaǧusen ar Yarucalim i wakken ad t-ẓren. Dagi nebbant-d licaṛat dakken n Vimixa dakken i Bitelḥem, il a bien précisé, yebder-d tamdint n Bitelḥem yellan akka d tamdint d tamecṭuḥt akka ur tettwassen ara neɣ zemreɣ ad iniɣ tettwaḥqer ahat akka mi deg-s ara d-ilal Umsellek ma nruḥ diɣen Icaɛya, sebɛa lqrun uqbel tissin ad d-yas Yasuɛ Lmasiḥ uqbel Lmasiḥ. Icaɛya i sebɛa, taṣeddart tis rbeɛṭac, diɣen sebɛa lqrun i d-tenna deg wawal n Sidi Ṛebbi, axaṭer in-ak ɣef wayagi Illu neɣ Ssid in-ak ad d-yefk akka licaṛa, atan taqcict-nni ad terfed neɣ taɛezirit ad terfed, Ad d-tesɛu aqcic asemmi isem, yeɛni Imanuel, neɛni lmeɛna-ines Illu yella akkudneɣ. Licara-agi neɣ nubwa-agi tennekmal, la prophétie-agi tennekmal di Matta, aḥric amezwaru, taseddaṭ tis tlata u ɛecrin, yenna-ak attan tɛezrit, ad tuɣal s tadett ar fes tadist, ad d-tesɛu aqcic asemmi ad ittusemmi Imanuel, lmeɛna-ines Illu akked-neɣ. Di Nnbi Icaɛya, diɣen sebɛa leqrun uqbit, i sin Yasuɛ Lmasiḥ, tesɛa, setta, in-as, Atan ilul-aɣ-id llufan, a nemmit i ɣ-d-ittunefken, i netta ad yili akka ad lḥikma ad ters ɣef tuyat-is, ad ittusemma akka am Ḍebbar, Lɛali, d anezmar, Ababat n dayem, Agellid n talwit. Yettusemma Yasuɛ Lmasiḥ d agellid n talwit, d ayen yenekmalen di Luqa tnin, taṣeddart tis setta ar tis sebɛa, d ayen yenekmalen diɣen deg Uwḥi aḥric wis tnac, taṣeddart tis xemsa, d akken ad d-yas yiwen yesɛan tazmert, yiwen akkagi d agellid igelliden, akka tennekmal diɣen Eh, the Apocalypse. Akka, d ayen i d-inebba diɣen Zakariya tesɛa tasdaṭ-is tesɛa, d akken Yasuɛ Lmasiḥ ad d-yas akka ad yerkeb ɣef afeɣyul akkagi amecṭuḥ, donc d ayen inekmalen di Matta 21, tasdaṭ-is rebɛa ar tis xemsa, eh, Yasuɛ Lmasiḥ akka imi d-ikcem tamdint akkagi-ni, eh, Lquds, yerkeb akka ɣef ɣef aɣyul d amecṭuḥ. Nnekmalent aṭas n nubuwat nniḍen i yellan ur isekfi ara lweqt wakken ad t-id-nebder di ẓẓabur wis mya u ɛecra, mya u ɛecra aḥric amezwaru, donc yemmeslay-d diɣen d ayen n yikemmalen di Matta tnayen u ɛecrin, tlata urebɛin ar xemsa urebɛin, i wid yettarun akka bɣan ad d-ṭṭfen nubwat-agi neɣ liprofisi-agi, tzemrem ad tarum, daɣen di Ɛegɛefraniyen, aḥric amezwaru, taṣeddart tis xemsa, d ayen d i d-yebda ar wawal n Sidi Rebbi di Zzabur, aḥric wis sin, taṣeddart tis sebɛa. I lemtel nniḍen di Irmiya waḥed u tlatin, xmesṭac, tagi d Racal diɣen, imi tesla akka yemma-s n Yusef, akka di lweqt-nni, Aṭas imenɣan, aṭas i nɣan igerdan di lweqt-nni eh, n Irmiya. Ibder-d eh, wawal Sidi Rebbi d nekmal n nubuwa-agi di Matta, aḥric wis sin, taṣeddart-is tmenṭac, inak diɣen yemma-s akka eh, tiyemmatin di Beit Lḥem ttrunt, slan i lɛelyaḍ akka tiyemmatin ttrunt ɣef arraw-nsent, axaṭer Hirudus aṭas igerdan i yenɣa di lweqt-nni n nnebwa-agi diɣen tennekmal di lɛahd ajdid. Mi ara nruḥ di ɣer Uẓi, Hucaɛ ḥdac, taṣeddart tis yiwet, imi yemmeslay-d wawal n Sidi Ṛebbi, yenna-as, Ssawaleɣ-d imi akka ɣer temdint neɣ ɣer tmurt akka n Maṣer, akken neẓra Yasuɛ Lmasiḥ, diɣen tennebwa-agi tennekmal di Matta aḥric wis sin taṣeddart tis ṛebɛṭac ar tis xmesṭac. Imi i yesla Hirudus d akken ad d-ilal ugrud, iceggeɛ i wakken ad nɣen igerdan merra, i Sidi Ṛebbi immeslay-as-id, yenna-as, Ad trewleḍ ɣer temdint n Maṣer. I dagi, i nubuwa-agi di Matta, tennekmal di Lɛehd Ajdid, aḥric wis sin, tasedda tis ṛbeɛṭac ar tis xmesṭac, iṛuḥ Yasuɛ Lmasiḥ akka, Ssawleɣ-d i mmi ɣer Maṣer. Nbi Malaxi neɣ Nbi Malaxi, ṛebɛa mya neɣ ṛebɛa mya d sna neɣ ṛebɛa leqrun uqbel Sidna Ɛisa Lmasiḥ, yenna-as, Atan ad ceggɛeɣ aqeddac-iw ad iheggi abrid zdat-k, akka yeɛni wagi imeslay-d ɣef ɣef Yuḥenna neɣ Yeḥya Aɣeṭṭas, d netta ara iheggin abrid i Yasuɛ Lmasiḥ. Tennekmal nnubwa-agi neɣ laprufisya-agi di Mata tlata Tiseddar tis yiwet ar tis tlata, inak di lweqt-nni iban-d akka yiwen wergaz imi qqaren Yuḥya Aɣeṭṭas ittbeccir akka deg uneẓruf, iqqar, Beddlet tikli, axaṭer tagelda n igenwan attan teqreb-d. Di lweqt-nni, Yeḥya Aɣeṭṭas d win ijren neɣ d win iheggan abrid i Yasuɛ Lmasiḥ. Aṭas n ubuwat i d-imeslay Wawal n Sidi Ṛebbi, mi ad ḥebseɣ kan i tigi, ad twalim di Lɛehd Aqdim imeslay-d aṭas ɣef tissin ara d-yas Yasuɛ Lmasiḥ. Mačči kan akka i d-yusa, mi Awal n Ṛebbi imeslay-d ɣef annect-agi. Tanemmirt a Lmuḥend ɣef nubuwat-agi neɣ ɣef liprufisi-agi i yellan ass-agi d ttbut i nekkni i wid akk yebɣan ad issinen tidet. Ad d-nsel i yiwen n ccna u ad d-nuɣal ar ɣur-wen.

Imusnawen d imaǧusen slan s llufan ara d-ilalen, dɣa wwin-as-d lefxur d ddheb d lfeṭṭa. Usan-d ar win akken meqqren, usan-d ar win akken meqqren, rnan zdat-s seǧǧden, umnen d amsellek i d-yusa. Imeksawen di lexla-ksen yusa-d ɣur-sen lmelk yenna, Atan di Bitlḥem taddart n yimeẓẓiyen ilulawen d umeksa. Tugdi tekcem-iten, tugdi tekcem-iten d lexbar yessefraḥen i slan qbala. Lmalaykat ttḥemmident deg yigenni ad d-suɣunt lferḥ yennerna. I umsellek a s-hdunt, s leḥmadi a s-cennunt, deg yigenni d tameɣra. Lhem ttwaɣiyin ad kfunt, lhem ttwaɣiyint ad kfunt, talwit d lbarakat ad d-rzunt ɣef imezdaɣ n lqaɛa. Mi wwḍen ɣer dinna, ufan llufan akken yella, di lmedwed di dduḥ sersen-t, Meryem teṭṭef tasga, Yusef di tama. Imeksawen d imusnawen ɛuzzen-t, wwin-as-d araz s ṭṭaqa, seǧǧden zdat-s s ṣṣfa, yerna ɛebden-t, seǧǧden zdat-s s ṣṣfa, yerna ɛebden-t. Bɣiɣ ad k-d-fkeɣ asteqsi a Muḥend, d acu-t wazal i d-yewwi tissin n Yasuɛ Lmasiḥ ɣer lqaɛa-agi? Tissin i d-yusa Yasuɛ Lmasiḥ ɣer lqaɛa, aṭas n lumuṛ i d-ibeggen, gar-asent abeggen i d-ibeggen Sidi Ṛebbi d akken iḥemmel amdan. Akka, mi ara nmuqel leḥmala Eh, yenna-d wan Sidi Ṛebbi tettsebbir. Eh, d ayen i yexdem Sidi Ṛebbi talmu iḥemmel amdan, iḥemmel talsa, d acu yexdem? Isebbel win akken ɛzizen. Eh, d ayen i d-yenna wan Sidi Ṛebbi di Yuḥenna taṣeddart tis tlata, aḥric wis tlata ɣer tṣeddart tis tseṭṭac. Tzemreḍ ad t-id-taɣreḍ akka ad d-tasin d acu i d-yenna wan Sidi Ṛebbi di Yuḥenna tlata taṣeddart tis tseṭṭac. Akka i iḥemmel Ṛebbi ddunit, imi d-yefka Mmi-s awḥid, s kra n win ara yamnen yis-s, ur yettmettat ara, lameɛna ad yesɛu tudert n dayem. Lḥaǧa nniḍen, akka i d-ittbegginen azal n tissin n Yasuɛ Lmasiḥ ɣer lqaɛa, d akken Yasuɛ Lmasiḥ, imi d-yusa ɣer lqaɛa, d acu i ixdem? Issemṣalaḥ. Isemsalaḥ-a, isemsalaḥ talsa akked baba-tneɣ yellan deg yigenwan. Il a reconcilié, ma zemreɣ ad d-iniɣ akka, amdan akked Sidi Ṛebbi-n i t-id-ixelqen. Axaṭer Adem-s mi akken idneb d acu yeḍran, tgezzem lɛilaqa gar-as akked Sidi Ṛebbi. Ass-agi, Lmasiḥ isemsalaḥ-a baba-tneɣ yellan deg yigenwan. D ayen i d-inna di tebṛat n At Kuluṣi, aḥric amezwaru, taṣeddart tis waḥed u ɛecrin, Ini-ak, kunwi yellan zik d ibeṛṛaniyen, d iɛdawen, akka s ixemmimen-nwen akked diɣen lecɣal n undiri, tura isemṣalaḥ-ikun akud-s, akked Sidi Rebbi yeɛni. I tis sin i d-yusa diɣen Yasuɛ Lmasiḥ ɣer lqaɛa, d ayen yekksen ddeɛwessu akka ɣef umdan, ddeɛwessu-nni n nneɛla-nni i d-yeɣlin ɣef umdan asmi akken yedneb netta d Adem akked Ḥewwa i yellan d lmut, donc s tis sin i d-yusa Lmasiḥ, yefka tudert n dima, donc ddeɛwessu-nni, yewwi ddeɛwessu n umdan, Di lqaɛa-agi, ma nruḥ di Ɣalaṭya tlata aḥric wis telṭac, Ini-ak i wawal n Sidi Ṛebbi, Yasuɛ Lmasiḥ ifda-yaɣ-id akka, yuɣ-aɣ-id neɣ s umaɣlayen deg wayen yeɛnan ddeɛwessu n usaḍuf. Akka, ddeɛwessu n usaḍuf yusa-d akka, d netta i yuɣalen d ddeɛwessu, yuɣal d netta i ubdil-nneɣ d ddeɛwessu, axaṭer yura, Yettwanɛel kra n win ara iɛelqen, ad yettwaɛelqen ɣef ṣṣɣer. Tis sin i d-yusa Yasuɛ Lmasiḥ ɣer lqaɛa, d ayen iliddin di tiwwura n yigenwan. Akka, zik igenwan nezmer ad d-nini ur ldin ara uqbel Yasuɛ Lmasiḥ, mi deg wasmi i d-yusa Yasuɛ Lmasiḥ telli tewwurt ɣer Sidi Rebbi, ma d-iniɣ telli tewwurt ama ɣef ayen yeɛnan leslak, ama d ayen yeɛnan taẓallit. Ass-agi s Yasuɛ Lmasiḥ nezmer ad neẓẓal taẓallit-nneɣ ad telḥeq A Sidi Ṛebbi, deg wayen yeɛnan leslak, akka mi ara nmuqel di Yuḥenna tlata, tasedda tis setta u tlatin, yenna-k, Win ak, win yumnen s mmi-s n Sidi Ṛebbi, yesɛa tudert n dima, win ur numin ara s mmi-s n Sidi Ṛebbi, s Yasuɛ Lmasiḥ, ur yesɛi ara tudert n dima, meɛna urrif n Sidi Ṛebbi ad yili fell-as. S ttawil kan n Yasuɛ Lmasiḥ i si nezmer ass-agi ad nesɛu tudert. Eh, neɣ laksi ma zemreɣ ad d-iniɣ ɣer leslak ɣer igenwan eh, taseddart yeɛnan diɣen taẓallit ass-agi dɣa dima ɣef ayen yeɛnan leslak yenna-d wansi d rebbi diɣen ma nemuqel di rumya ɛecra taseddart is telṭac acu d-inna wansi d rebbi aracid akka ma tzemreḍ ad tt-id-teɣreḍ kra n wanadi bdan isem n yasuɛ lmasiḥ ad yettwaslek Tisin i d-yusa diɣen Yasuɛ Lmasiḥ, d ayen i yeldi nniɣ t-id yakan, teldi tawwurt akka ɣer igenwan, d meɛna yes teldi tewwurt ama teẓẓallit, d ayen i d-inna wawal n Sidi Rebbi di Yuḥenna xemseṭṭac taseddart tis seṭṭac, Ini-k mačči d kunwi i yi-xtaren, meɛna d nekk i ken-ixtaren, sebdeɣ-ken i wakken ad d-tawim lfakya akka yerna s waṭas neɣ s ṭṭaqa, lfakya-nwen diɣen i wakken ad tdum, Eh, iwakken kra n wayen ad tessutrem akka s yisem-iw akka ad tessutrem i ubabat s yisem-iw ad wen-d-ittunefk akka s yisem n lmasiḥ isem n lmasiḥ mi ara nessuter yes tiẓalin-nneɣ ttawḍent ɣer sidi rebbi eh, diɣen tisin i d-yusa yasuɛ lmasiḥ d ayen i yeldin tawwurt akka xaṭer ass-agi ad nettwali ddunit ad tessufri tiwaculin ad tessufrin ad nettwali li divors daxel n twaculin ad nettwali leɛtab di ddunit-agi lehlakat ṭṭradat lgirrat Ɣef waya, nezmer ad d-nini isem-agi n Yasuɛ Lmasiḥ ad yili s une solution, d tifrat i talsa i wayen akka i tettidir merra ddunit. D ayen i yenna u Sidi Rebbi di lecɣal n Rrusul Arbaɛ, taṣeddart tis tnac, Axaṭer ulac isem nniḍen s is i yezmer wemdan ad ittwasellek, Ḥala isem-agi n Yasuɛ Lmasiḥ. Yenna-ak ulac isem nniḍen i d-ittunefken, ama deg yigenni ama di lqaɛa, i s-is yezmer umdan ad ittwasellek. S yisem-agi n Yasuɛ Lmasiḥ kan i yella leslak. Daɣen, di sin i d-yusa Lmasiḥ, d ayen i yleddin tawwurt akka ɣef ḥellu, mačči kan i nekkni, i terwiḥin-nneɣ, di tḥellu, di twaculin-nneɣ, ḥellu akka di llesat-nneɣ, ildi tawwurt diɣen i ḥellu, ula ɣef tmurt-nneɣ, ula ɣef lqaɛa agi nettidir. Ass-agi ma nmuqel tamurt-nneɣ ad tessufri d yal aḥric, akka tenṭer. Umneɣ belli tuḥwaǧ Yasuɛ Lmasiḥ, isem-agi n Yasuɛ Lmasiḥ, tuḥwaǧ tmurt-nneɣ i wakken ḥwaǧen yimdanen ad qeblen Yasuɛ Lmasiḥ, i wakken ad d-teḥlu tmurt. D ayen i d-yenna wawal n Sidi Ṛebbi di Ducronique 7, 13, 14, yenna-ak, Ma yella ugdud i win n Fidis wabder yisem-iw, yunez, Iɛenna, yezzi tamuɣli-s ɣef ddnub, ittaxxar ɣef ccer, yuɣal-d ar ɣur-i, ini-ak nekkini ad barkeɣ u ad sseḥluɣ tamurt-is. Annect-agi, s impromess i ɣ-ifka daɣen Sidi Rebbi, n tissin i d-yusa Yasuɛ Lmasiḥ, umneɣ belli d tawwurt ara yeleddin i tmurt-nneɣ, iḥellu n tmurt-nneɣ di yal aḥric. Akka iga tessufri. Di Jewal diḍen aḥric wis sin taṣeddart-is xemsa u ɛecrin yenna-d wa Sidi Ṛebbi ad wen-d-ɣermeɣ meṛṛa ayen i wen-ičča wejṛad. Umneɣ belli aṭas n wejṛad, aṭas n wayen n diri i s-yečča neɣ aṭas n lbarakat i s-iṛuḥen i tmurt-agi-nneɣ. Umneɣ Yasuɛ Lmasiḥ ad tent-id-yerr lbarakat-agi. Ini-ak ad wen-d-ɣermeɣ meṛṛa ayen i wen-ičča wejṛad. Ahat ičča wejṛad ayen yeɛnan. aṣurdi n tmurt-agi, ahat lɣella n tmurt-agi, umneɣ belli Sidi Ṛebbi ahat ičča-yas wejraḍ ɣef layen yeɛnan lehna, umneɣ Sidi Ṛebbi i ɣ-d-iɣrem ussan yelhan. Di Irmiya tlata u tlatin taṣeddart tis tesɛa, yenna-ak ad tili eh, temdint-agi d c'est un sujet de joie, d lferḥ, umneɣ belli Ṛebbi ad iṣefreḥ tamurt-nneɣ akka seg wayen ara yexdem. Eh, bɣiɣ akka, eh, akka-agi, k-id-inna Sidi Ṛebbi di Luqa rebɛa taṣeddart tis semenṭac, Yenna Yasuɛ Lmasiḥ, Ṛṛuḥ n Ṛebbi yella fell-i, idhen-iyi i wakken ad beccṛeɣ lexbaṛ n lxiṛ i imeɣban. Ass-agi, aṭas n imeɣban di ṛṛuḥ di tmurt-nneɣ, tamurt-nneɣ, aṭas n yemdanen i yuḥwaǧen Yasuɛ Lmasiḥ. Yusa-d ar ɣur-sen, ar wid yellan d imeɣban di ṛṛuḥ, wid ixuṣṣen Akka di rruḥ, il m'a envoyé pour guérir, nek wansi d Rebbi cegga-yi-d i wakken ad sseḥluɣ wid n yesɛan ul rrẓen. Akka ass-agi nettwali di tmurt-nneɣ n bla ccek ahat kečč i d-ittwalin akka, ahat aṭas leɛtab, aṭas leḥzen i yellan di tudert-ik, aṭas leḥzen di twaculin, yusa-d Yasuɛ Lmasiḥ i wakken ad d-yerr lehnayagi i nek i wakken ad d-serrḥeɣ

I wid yettwaḥeqren, aṭas n leḥqar i yellan di tmurt neɣ ahat, Sidi Rebbi, umneɣ Yasuɛ Lmasiḥ ad yekkes leḥqar ɣef tmurt nneɣ, i nekk i wakken ad d-qerriɣ akka aseggas n nneɛma n lxir ɣef tmurt. I bɣiɣ akka ad nqerri akka lbarakat n Sidi Rebbi ɣef useggas-agi n nneɛma, ad yili d aseggas n lxir ɣef tmurt nneɣ. Tanemmirt-ik, bɣiɣ akka aɣ d-kfuḍ s yiwet n tẓallit n uqerri ɣef tmurt-nneɣ, ɣef tudert-nneɣ akka deg useggas-agi n zuǧ alaf u waḥed u ɛecrin, diɣen d taẓallit n uqerri ɣef tmezgida. Amin, dɣa ad ken-id-necdeɣ akka s twacult-nneɣ akka ad nẓal akka ɣef useggas-agi akka i meṛṛa akken ma nella ad neknu akka iqerra-nneɣ ad nẓal, ad nessuter Sidi Ṛebbi i wakken deg useggas-agi ad yili d lbaṛaka, dɣa ad nẓal ɣef tmurt-nneɣ i wakken Ṛebbi ad d-isers afus-is. Amin. baba rebbi ak nini tanemmirt a sida rebbi ḥnin ɣef ɣef tisin i d-yusa Yasuɛ Almasiḥ numen belli a baba rebbi ḥnin nekuni i k-iqublen nekuni i k-iqublen mmi-k ɛzizen Yasuɛ Almasiḥ teldi tewwurt i lbaraka a baba rebbi deg useggas-agi juǧ alaf u waḥed u ɛecrin a baba rebbi ad d-nqerri tawant a baba rebbi ayen i s-yečča ujaṛa di tmurt-agi a sida rebbi ayen yečča a sida rebbi uɛdaw ayen yuker cciṭan ama d lɣella ama d lbarakat ama d lehna di tmurt-agi a baba rebbi a d-nqerri lbaraka ɣef tmurt-nneɣ a d-nqerri lbaraka ɣef igdud azzayri a baba rebbi a d-ters lehna a d-tili tawant a d-yili lxir a baba rebbi a baba rebbi sewhem-aɣ a sida rebbi deg wayen ara txedmeḍ deg useggas-agi a baba rebbi ad yili d aseggas anda ara teldi telbut a sida rebbi af tmurt-nneɣ a d-teffeɣ a baba rebbi tmurt-nneɣ a lisaɛ a d-teffeɣ a baba rebbi tmurt-nneɣ

i wakken ad d-ldint tmezgidat a Ḍḍerbi n tmurt-nneɣ, ɣef ɣef iqeddacen-ik daɣen a Ḍḍerbi, kečč a n-ibarken a Ḍḍerb Aḥnin, kečč a sen-ifken tazmert a Ḍḍerb Aḥnin i wakken ad kemmlen ɣer zdat ur feččlen ara a Ḍḍerb Aḥnin, s yisem n Yasuɛ n Masiḥ. Tanemmirt-nwen, kunwi d kumenti i d-yeddan yid-neɣ almi d taggara, ad d-iniɣ diɣen tanemmirt i twacult-inu, tanemmirt i Madasin,